Tēnā tātou e te whare, e te huanga, nei rā aku mihi ki a koe, nāu i tuku ngā mihi, ā, Ki ō tātou mate, ki ngā mate o te wā, nāu hoki i tuku ngā mihi ki tō tātou Kīngi, Kīngi Tuheitia, ā, nāu hoki ngā kupu mihi ki tō tātou Atua, tō tātou Kaihanga, nō reira, ā, nei rā aku mihi ki a koutou hoki. Ā. Ki a tātou, e kawe nei i tō tātou reo rangatira, anei ahau e tuku ana i aku mihi ki a koutou. Ko te kaupapa o te rangahau nei, tuwhitia te hopo. Ko te tikanga o tēnei, tuwhitia te hopo, ā, he mea Tuhi tēnei nā Te Wharehuia i te tau 2009 i tētahi wānanga reo mātau, he hui reo, ā, e pātai atu au ki a ia, taku pukapuka, tēnā, tēnā e te Pāpā, tuhia mai tētahi whakataukī hei āwhina i ahau, i ahau e takahia ana i tēnei huarahi. Ā, koira te tīmatanga o te mea, tuwhitia te hopo, ko te wāhanga tuarua, maerangatia te angitu. Ko te tikanga o tēnei, mēnā ka tuwhitia te hopo, kei te wehi koe ki tētahi āhuatanga, ki tētahi mahi rānei. Pēnei i a au i tēnei wā tonu te tū ki te kōrero i mua i a koutou, nē, engari, ā, āe, e wehi ana koe ki tētahi āhuatanga, ka mahia tonutia taua mea e koe. Ko tēnei, tēnei au e tuwhiti ana i te hopo. Ko te wāhanga tuarua, mairangatia te angitu, ko te hāpai tērā o ngā āhuatanga pai, ngā āhuatanga harikoa o tētahi mea. Nei rā aku mihi kia kōrua e ngā pā, e ō tātou pāpā, ā, ki a koutou katoa i tēnei rā. Tu au ki te kōrero, makere noa ngā whakaaro katoa, nē? Ko tērā te kaupapa o tēnei. Hum, ehara i te tika tērā. Oho, ah, kei konei. Ka whakatekoteko i a ia ko te tangata whakamā. He kānohi tekoteko. He whakakapo ia, ka whakaturi ngā taringa. Ka whakakeke ia, he noho puku ia, he wahangū. He whakataruna ia, ka whakamokeke ia, pērā i ngā pou o roto i ēnei whakaahua. Nē? me he rau whārangi te kanohi. He kōrero tēnei, he whakataukī tēnei e kōrero ana mō te kanohi kakāriki o te tangata e whakamā ana, nē, e noho whakamā ana. Anei ētahi kanohi o te tangata whakama, he emohi rānei. Nē, ētahi wā ka rorirori, ētahi wā ka papouri, ka hekeheke te werawera, nē. E hia kē nei ngā tūmomo kanohi, ngā tūmomo āhuatanga o tēnei mea te whakamā. Nā, ki tā te kōrero a Selby rātou ko Christensen, Te Huia mā, kotahi tonu pea te taniwha hikuroa e rere ai te mauri o te reo rua Māori, arā, ia ko te whakamā. Ko tēnei mea e patu ana i te hunga matatau, e patu ana i te hunga ako, patu ana ki, ki tāku nei titiro, i ngā tāngata katoa ahakoa nō hea, ahakoa ko wai, mēnā kei te takahia tēnei huarahi, te ako i te reo, te kōrero i te reo Māori, ka pāngia koe e te whakamā. Kai. Nō reira, he aha tēnei mea te whakama? Ka hoki au ki tēnei. Ko noho māua, ko taku roroko, taku rorohiko hoki, e whawhai ana i tēnei rā. Ko Miki Rapu katoa ngā mea, tērā pea kāore ngā kiriata e mahi pai, heoi. Kei konei tonu e tū whakamā ana ki mua i a koutou e kōrero tonu ana ki a koutou. Ko te whakamā, me kī he mea e patu ana i te wairua, i te whatumanawa, i te tinana, i te mauri hoki o te tangata. Ki tā te papakūpū nei, he maha ngā. E toru ngā whakamā rerekē kua kōrerohia, arā, ko te pōuri, te taumaha o te wairua, koira tētahi, ka raru te ngākau, ka hē te wairua. Kua āmaimai pea, kua maia kore koe ki tētahi āhuatanga. Nā, me whakaaro tātou ki te whakataukī, waiho mā te whakamā e patu. Ko te tikanga o tēnei, Ki ahau nei, he whakamaumahara ki a tātou he kaha nō te whakamā, he kino nō te whakamā, i puta mai i te waha o Te Tahi o te Rangi nō Ngāti Awa, i tētahi wā i tūkinotia ia e ētahi atu, i tōna hokinga ki te kāinga, ā, Ka puta mai enei kupu i a ia. Me tana mohio ma te whakama nga tangata e patu. Hare i te me me whai utu ia. Right. Pera i nga kanohi nei. Kei konei, kei wahi, aue. Ehara i te mea kotahi anake te kanohi, te āhuatanga o te whakama, tē taea te whakapākehā ki te kupu kotahi. Kua kitea tēnei e koutou? O tēnā koe, tama? O nō hea koe? O nē rā au, he a tō ingoa? O engari au, ko wai tō pāpā? O nē, ko Uncle Jerry tērā? O, tē, kei te, kei te kura tuarua koe? Kiriata poto tēnei, ā. Ko puta mai hei āwhina i te hunga ako, mēnā ka pērā tētahi tangata matatau ki a ia, ki a koe. Ki tā ngā rangahau e pā ana ki ngā reo rua, ka tino mataku te hunga ako ki te hunga matatau. Ka mataku ki te kōrero ki a rātou, i runga i te whakaaro ka whakatika rātou i a ia anō, runga i te whakaaro ka kore rātou e pīrangi ki te kōrero ki a ia. He maha ngā ngā whakamā pērā e pā ana ki te hunga matatau. Tohu, whakatū mai tō ringa mēnā kua whakamā koe ki te kōrero, ki te whakarongo ki te reo Māori, ki te ako i te reo Māori i tētahi wāhi. Ko pāngia koutou i te whakamā? Āe? Āe? Āhua 99 paeheneti tērā? Āe rā, he mea rongonui, nē, he taniwha rongonui me kī. Kei te patua, patua tonutia ahau e, e taua taniwha. Ka pai, ā, he mahi nui tā te hunga matatau. Pērā i tā Paraone kōrero i te ata nei, he, ka tū koe hei tuakana, ka tū koe hei āwhina i te hunga Ako. Kua roa hoki ngā kōrero i puta mai i a Ngahiwi i te ata nei. Ka tū tātou ngā ngā kōrero Māori hei kaiāwhina i a rātou te hunga ako. Me whai wāhi tātou ki a tātou anō ki te kōrero, ki te noho tahi, ki te whakatika i ō rātou reo, engari i runga anō i te aroha me te manaaki, kia tau ai te mauri o te tangata, kia kore ai rātou e wehi ki te kōrero, kia haumaru anō ai rātou te hunga ako me te hunga kōrero. Nau mai te hapa. Koira tētahi raru nui. Ko kore te tangata e tū ki te kōrero, ko kore te tangata e haere ki tētahi atu ki te kōrero, ki tētahi atu. Kei hapa ia. Ā, he mea nui tērā, puta mai tēnei i tō Pānia Papa waha, i tētahi. Wānanga a Kura Reo i Ōtaki te tau 2015. Nau mai te hapa. He whakahau tērā ki te tangata, ki te hunga ako. Kai te pai mēnā ka ka hapa koe i a koe e kōrero ana, e pai ana tērā. Mā te hapa, mā te reo hapa, ka tika. Mā te reo tika, ka mōhio. Mā te reo mōhio, ka Ka māia, mā te reo māia, ka rangatira. Puta mai tērā i tētahi o ngā tauira e ako tonu ana tētahi kaimahi me kī o Whakaata Māori i tō rātou kura reo tuatahi i te wiki kua pahuri nei. He rautaki pai tērā mō te hunga ako, mō te patu i te whakama. Anei ētahi atu kōrero akiaki i taua hunga me tana tino aroha ana ki tēnei kaupapa. Ko tāku ki a koutou o tōku reanga, kaua e whakarangatira i taua wā i whakamā ai koe. Kaua e waiho te whakamā hei Atua tohutohu i a koe Mēnā rānei koe ka kōrero Māori, mēnā rānei koe ka kōrero Pākehā. Me kōrero tātou ki a tātou, me kōrero hoki mō ngā wā i whakamā tātou kia mōhio ai, āe, ko tēnei tētahi āhuatanga o te reo Māori. Ka whakamā koe, engari anō, ka harikoa koe, ka pōuri koe, ka pukuriri koe, ko te mea nui kei te kawea ēnei āhuatanga i roto tonu i te reo Māori. He kaupapa nui tēnei ki, ki a mātou o tōku reanga, kia kaua e whakaaro ko koe anake te mea e whakamā ana ki te kōrero i te reo. Kei te mōhio au te nuinga noa atu o ngā tāngata ka āmaimai, ka āwangawanga ki te kōrero, ki ngā tāngata e mōhio ana ki te kōrero i te reo Māori, i runga anō i te take tērā pea ka tū wā rātou ihu ki a koe. Well, mena kei te pērā, kei te pai tonu tērā, kaua e kōrero atu ki a rātou, engari, arā ake anō te hunga ka kōrero ki a koe me te poipoi anō i tō reo, kia tipu anō ai. Kia tipu, kia rea, manaia nei! Hei! Ka pai, he kaupapa ngākau nui tēnei ki ahau hoki. Ko te kaupapa i tīpakohia tēnei hei kaupapa rangahau, ko tāku nei hiahia kia āwhina i te hunga ako ki te tūwhiti i te hopo, ki te patu i te whakamā, ki te mairanga i te angitu o tō rātou reo, o te ako i te reo Māori. Ā, āe, ko tētahi mea hou i puta mai ki au, i au e rangahau ana i tēnei kaupapa, ko te whakamā o te kaiwhakarongo. Kāore au i āta whakaarohia tērā i mua i te tīmatanga o te rangahau nei. Ētahi wā ka whakamā rātou nā te kore, he kore, ā, He kore reo nō rātou, ētahi wā ka whakamā rātou nā te mea kua tū tō rātou whanaunga, he ihu hupe tonu, ka puta mai ngā hapa katoa, ka pēnei ngā kanohi, nē? Kua kite, kaha kitea taua āhuatanga. Me taku kī, me aroha koe ki a ia, kaua e pērā, nē? Ko te aroha me te manaaki ngā mea, ngā mea pai. Te haumaru kore, koira tētahi āhuatanga e kaha whakararu ana i te tangata. Mēnā ka tae atu tētahi ki tētahi wāhi, ā, ehara i te wāhi āhuru mō rātou, ka hē te reo, kua kore rātou e hiahia ki te kōrero, ki tā te kōrero a ētahi o ngā Kaiwhakauru a Lisa Duda, ka noho tētahi tangata he Māori ki rō wharepaku mō ngā haora e whā. He mataku nōna ki te kōrero i te reo Māori i roto i tana akoranga reo. Koira te kōrero a tētahi. He mea nui te whakamā, nē, patu tonu ana i te hunga e hiakai ana ki te reo. Ka noho ia ko Te Whakamā hei kaimātakitaki, hei kaiwhakararu i ngā tāngata, ā, āe rā. Engari, i ētahi wā ko Te Whakamā tētahi mea e akiaki ana i te tangata ki te ako, nē? Kei te whawhai tonu māua. Oh. Nā, i te tīmatanga, kia mōhio ai koutou, he kaiako reo ahau ki konei, ki Te Wānanga Aronui o Tāmaki Makaurau. Ā, i te tīmatanga o ia wāhanga, wāhanga, ka pātai atu au ki aku tauira, tuatahi rā, he aha te take e haere mai ana koe ki konei ki te ako i te reo Māori, tuarua, me pēwhea koe e whakatutuki ai i aua ā, whāinga i aua wawata ōu. Anei ētahi, ko te me kei waenganui nō wāhi kē, ka whakaaro tētahi, hm, pīrangi au ki te whakairi i tōku ake reo ki te pakitara, pai tērā ki au. Anei ētahi. Kua whakanikonikohia ngā pātū watawata o te akomanga ki ngā wawata o ngā tauira, ā, ko te nuinga o ngā pakeke i tae mai ki konei, ki ngā whare wānanga ki te ako i te reo Māori, he reo, he ākonga reo rua. Tētahi. mea e kaha ake aki ana i a rātou, kia kaua rātou e patua e te whakamā, he kore mōhio nō rātou ki te reo. Ā, ki tā tētahi o āku tauira, Ko te ako i te reo he rongoa mō taku kore mōhio. Ki tā tētahi atu, Kua roa te wā e noho whakamā ana au nā te mea ko au te tangata Māori ki taku wāhi mahi, ka haere mai te marea ki a au me ngā pātai katoa mō te tikanga Māori, mō te reo Māori, kāore aku mōhio, kāore he paku mōhio ki aua āhuatanga. Āe. Anei ngā ture kei roto i aku akoranga. Nau mai te hapa, tuwhitia te hopo, kōrerotia te reo. Taihoa, ka hoki mai ki tērā. Ki tā Hēmi Kelly, tō tātou hoa, ko te hoariri o te hunga ako i te reo, ko tōna arero ano. Ā. Oh, nē? Oh, he, he mea tāhae nā. Yeah, ka pai. Kōrero tuku iho. Kōrero tuku iho, ka pai. Kia ora. Katahi ka korerotia tau ahuatanga i Matai and ka, ia, kua riro ia. Ka pai. Engari kei te tika tera, etahi, i pangia tau ahuatanga i, i, a au e tu ana ki konei ki te korero, ni, taku arero. Tika hoki te korero a Haani ra, kaua e waiho ma tetai atu. Tō reo e kawe. Me whai rautaki koe mōu anō kia whai koe i tō reo, kia ako koe i tō reo. Me whai wāhi āhuru. Me whai kaha koe ki te tuwhiti i te hopo. Kāore e kore, kua wareware ētahi mea i a au, koira te āhuatanga o te whakama, nē? Ā, ko tāku e hiahia nei, kia rukoa ēnei kaupapa, kia whai i ngā mea hei whakamana i te tangata, i a ia e ako ana i te reo. Mōhio kē tātou ki ētahi āhuatanga, te manaakitanga, te aroha ki te tangata, ā, te noho tahi ki te āwhina i a rātou i runga i te ngākau māhaki. Koira tētahi mea nui i puta mai i ngā rangahau, pērā i ngā ture o Te Ātaarangi, nē? Me ngākau māhaki koe ki. ki tētahi atu, ki ngā tāngata katoa, pakeke mai, koroua mai, mātua mai, tauira mai, ā, koirā ngā mea hei āwhina i a tātou. Ki te whakamana i tō tātou reo, ki te whakamana i te reo o te hunga ako, o te hunga kōrero, o te hunga matatau. Kia tipu pai ake ai tō tātou reo rangatira, kia puāwaitia ia me ōna ātaahua katoa. Āe. Nā, kei te taha o te tuhinga Māori a Te Wharehuia, ko ngā kupu Pākehā. Puta mai pea i tēnei waiata. Accentuate the positive, eliminate the negative. Right? Mai rā anō tēnei, tērā pea kāore ētahi o tātou e mōhio ana ki tēnei waiata. Um, engari, me whai whakaaro ki te tangata e whakamā ana. Me Me te mea nei, he rerekē te whakamā tō te Māori, he rerekē te whakamā tō te Pākehā, he rerekē te whakamā tō tō te tauiwi, kāore anō au kia mōhio ki ngā mea katoa me kī Fifty Shades of Whakamā, or nui ake rānei, nē? Um, heoi, ētahi whakamā he, he mea tuku iho i ngā reanga o mua, te patunga o te kōrero i te kura, ērā āhuatanga katoa. So, arohaina, manaakitia te hunga ako, te hunga whai i tō tātou reo rangatira. Right? I whakaaro ai tērā pē me whakamaori au i ngā kupu o te waiata nei. I tīmata au ki te whakamāori e nāianei ko tino whakamahana ki te waiata. Whakamā ake au ki te waiata i te kōrero engari tērā pea, ka rere tonu. Ka kite mēnā ka rere kāore rānei. Mēnā ka whakamā ake ahau, kei te pai, kua whakamā kē ahau i tēnei rā. Nā wai?

Manaaki me te aroha, te hunga ako kia kaha, patua te whakaama, tukuna te reo Māori kia rere. Ka pai. Āhua mai te pūkoro tērā. Engari, tēnā tātou e te whare, tātou katoa. E tā tātou pēpi, e ā tātou pēpi, ā, tēnei te mihi atu ki a koutou, pēpi mai, kaumātua mai, Māori mai, Pākehā mai, Tauira mai, tēnei te reo whakamihi atu, whakamiha atu ki a koutou. Kia ora. Kia ora.